Nadolig llawen i chi gyd, oddi wrth bob un ym Bro Myrddin. Nawr, ni wedi gwneud cystadleuaeth arbennig ar eich cyfer chi ar gyfer dydd Nadolig i chi gael wneud gyda'ch teulu. Ni wedi llwyddo i gael 67 o enwogion i ddymuno Nadolig llawen i chi. Ond mae'n rhaid i chi i ddyfalu pwy yw'r person enwog a rhoi'r atebion ar e-bost i'r swyddfa at bromyrddin.org. Merry Christmas

Nadolig ar ddod, mae 2021 ar ddod, a da chi gyd yn byw yn ardal Gwfrwyn! Wyna! Mwynhewch y Nadolig! Nadolig llawen iawn i chi bois, gobeithio gewch chi amser lyfli a blwyddyn newydd dda. Gobeithio fydd hi'n well na'r flwyddyn newydd fod. Cariad mawr atoch chi gyd. Helo!
Jyst moyn dymuno pawb yn Ysgol Brynmyrddin Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda a fy gobeithio bod pawb yn enjoio a gael digon o twrci. Nadolig Llawen i chi a Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd yn Ysgol Bro Myrddin. Pob hwyl! Hei, ponis Bwrmyrddin! Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda! A shwd cwpwl o chi ar y naughty list wedyn 'ny? Ha? Ha?
Ysgol Bro Myrddin. Cofiwch eiriau'r Brodyr Gregory i Misus Jones a deg o blant. O, mae dyddiau gwell i ddod. Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd well i chi gyd!

Wel, ydych chi feddwl bod fi wedi twli'r addurniadau yma dros fel un dwy? Ydych chi'n iawn? Pwy a wyr? Ydw ni clywed i chi, Ysgol Bro Myrddin. Gobeithio bod chi yn, yn enjoyo'ch hunain. Cewch amdani, gwisgwch lan, a bytwch lot, a mae'n mynd i'n ylwch ar arian i gyd. Mae'n y man i chi. Joiwch.

Shwmae! Shwt i chi gyd? Gobeithio bod pawb yn cadw'n iawn. Uh, Licen ni gymryd y cyfle yma i ddymuno Nadolig llawen iawn a blwyddyn newydd wych i holl ddisgyblion a staff Ysgol Gyfun Bro Myrddin, ysgol sy'n agos iawn at yng nghalon ni. Am resymau amlwg. 2000 ag ugen. Ond oedden nhw'n ddyddiau da. Ie. Felly mlaen bo'r nod. A pan ddaw'r cyfle, steddwch nôl, ymlaciwch, yfwch, bwytewch, a byddwch lawen. Ac edrychwn ni gyd ymlaen

Ysgol Bro Myrddin. Nadolig llawen iawn i chi gyd yn yr amser caled yma, a gobeithio gewch chi flwyddyn newydd lot gwell nag ethon ni eleni.
Heia, ti ma, gallai dymuno Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda i'r staff a'r disgyblion yn Ysgol Bro Myrddin. Helo, shwmae, shwd i chi? I'r staff a'r disgyblion fyna yn Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda i chi gyd. Joiwch!
Wel, mae fel diwrnod o haf tu fas, ond mae wedi bod yn bwrw eira ar dŵr Paxton, sy'n dangos bod hi'n fis Rhagfyr, felly Nadolig Llawen i staff anhygoel Ysgol Brymyrddin, ac wrth gwrs i'r disgyblion gorau yn y byd. Nadolig Llawen i chi gyd.
Helo i bawb yn Ysgol Bro Myrddin, a i'r staff a'r disgyblion, dwi'n clywed bod chi gyd wedi bod yn gweithio'n galad iawn. Daliwch ati a cadwch yn saff, a gobeithio gwych chi ddoli gwerth chweil. Dod llawen!
Ond uh, neges fach i ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda iawn i holl staff a disgyblion Ysgol Bro Myrddin.
Nadolig Llawen, Ysgol Bro Myrddin.

Peth pwysica yw cadwch yn saff a byddwch yn ofalus. Nadolig Llawen i pawb yn Ysgol Gyfun Bryn Myrddin. Gobeithio bydd eich Nadolig llawn anrhegion ac hapusrwydd.
Nadolig Llawen Bro Myrddin! Helo bawb yn Ysgol Bro Myrddin blwyddyn hyn. Gobeithio chi gyd yn saff ac yn iach achos mae wedi bod yn flwyddyn anodd a heriol i ni gyd. Ond mae yna un mantra Dwi wastad yn defnyddio pan dwi'n stryglo i redeg lan mynydd, sef bod y golygfeydd gore wastad yn dod wedi'r dringfeydd caleta. Felly, Nadolig Llawen i chi a 2021 hapus a iachus iawn i chi gyd. Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i holl ddisgyblion a staff Ysgol Bro Myrddin. Helo 'na!
Dyma neges sydd 'da fi i ddymuno Nadolig Llawen i bob un ohonoch chi. yn Ysgol Bro Myrddin, gan obeithio wir bydd 2021 yn flwyddyn well i ni gyd. Joiwch yr oel!
I staff a disgyblion Ysgol Bro Myrddin, Nadolig llawen iawn i chi gyd a blwyddyn newydd dda! Nadolig llawen iawn i chi ddisgyblion Ysgol Bro Myrddin. Dwi'n gwybod i Lenny ddim wedi bod yn flwyddyn hawdd as i'r lleiad, ond daliwch ei gredu, daliwch ati, mwynhewch y Nadolig,

Just want to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. A chi'n gwybod be? Dwi wrthi yn addurno'r goeden nadolig sy'n golygu bod hi bron yn amser nadolig! A dwi am ddweud nadolig llawn iawn i chi gyd yn Ysgol Bro Myrddin I'r holl staff a'r disgyblion, gobeithio cewch chi amser gwych! Ding-a-ling-a-ling, ding-a-ling-a-ling, cyrchau Santa Claus! Hwyl fawr am y tro, mwynhewch!
Dyma oedd band Pendulum ag wragedd yn seiclo Esborough Rec yn dymuno Nadolig Llawen i bawb yn Ysgol Bro Myrddin.
Ie wir, hwyl yr wyl i chi! Nadolig llawen a dymuniadau da i'r ysgol gorau yn y byd i gyd. Wel, a gweud y gwir, fy hoff ysgol i. Ni yn sôn am ysgol gyfun Ystalyfera, ond dyn ni? Ie, o'n i'n meddwl llawen. Wel, na ni.

Be yw e? Cacen. Cacen Nadolig? Ie! Yeah. Ie? Yeah? Blwyddyn newydd dda, um, Nadolig llawen i ddisgyblion ac athrawon Ysgol Bromyrddin. Diolch i chi am y croeso dwi wedi gael yn ystod y flwyddyn pan dwi bod draw yn ffilmon ystod y flwyddyn anodd, flwyddyn rhyfedd hon, sydd ar fi'n dod i ben, gobeithio am flwyddyn well

A ie, shwmae!
yw'r enw, nawr tyfes i lan yn Llandilo, reit, just round y cornel o chi fyna yn Bro Myrddin, a es i Ysgol Tregear, neu Ysgol Brewd Nefwr, fel mae fe'n cael ei nabod nawr, ie, yeah, ie, yeah. ond fi dal eisiau dweud Nadolig Llawen i chi gyd fyna yn Ysgol Bro Myrddin. Joiwch! O, oh, co, mae'n siwmpr i'n clasio dy'r coeden. Never mind, you live and learn, dy fe? Nadolig Llawen i chi gyd! Helo!
I staff a ddisgyblion Ysgol Bro Myrddin, Nadolig llawen iawn i chi gyd.
Ah, just neges gloi i uh, gweud Nadolig llawen i pawb yn Ysgol Bro Myrddin. Gobeithio um, gewch chi gyd Nadolig uh, gret. Helo pawb, ti yma. I staff a disgyblion yn Ysgol Bro Myrddin, fi mae'n weid Nadolig llawen i chi gyd. Is Carolina. Tra. Helo, siwyd i chi? Fi sy yma a mae'r cyfarchion nadolig cynnar yma i bob un yn ysgol Bro Myrddin yn enwedig fi'n siarad am y disgyblion nawr. Um, ie, yeah, na i gynnwys yr athrawon hefyd. Ond y disgyblion, meddwl amdano chi, mae wedi bod yn flwyddyn rhyfedd tu hwnt a fi'n gwybod bod pethau'n anodd iawn yn enwedig i'r ifanc. Ond i ni gyd yn meddwl amdano chi. Um, cadwch i weithio yn galed, cadwch i gyfathrebu gyda'ch ffrindiau, yr athrawon, uh, a fe ddewn ni drwy hyn gyda'n gilydd. Um, mwynhewch y Nadolig gymaint gallwch chi, reit, rhowch y gwaith i'r neilltu, achos mae'n bwysig hefyd meddwl am ffrindiau a theulu. Ond, oddi wrtho fi, Sian Cothi, Nadolig llawen iawn iawn i chi a gobeithio fydd y flwyddyn nesa yn un llawn hwyl a sbort a iechyd. Hwyl!
Nadolig llawen i chi gyd yn Ysgol Bro Myrddin. Joiwch y dathlu a phob dymuniad da i chi yn y flwyddyn newydd.
Helo shwmae? Jyst moyn dymuno Nadolig llawen i bawb yr Ysgol Bro Myrddin, gobeithio gewch chi Nadolig da.
Nadolig llawen iawn i chi gyd yn Ysgol Bro Myrddin. Fi'n gobeithio gewch chi amser neis i ffwrdd, er bod chi wedi cael lot o hwnna blwyddyn hyn. Um, a blwyddyn newydd dda i chi hefyd. Ac os na welai chi cyn ni, pas capus. Ta-ra! Helo, siwmai, dim ond neges cloi ddymuno nadolig llawen iawn a blwyddyn newydd dda i chi gyd yn Ysgol Bro Myrddin yn syth o fan hyn, Studio Dywydd S4C.
Nadolig Llawen i pawb yn Ysgol Gyfun Bro Myrddin, yr ysgol gorau yn y byd. Uh, o pawb yn tîm Cymru, os ydym yn dymuno uh, cyfarchan y tymor i chi gyd. Mwynhewch. Helo, Harry Syma, just yn dymuno pob lwc i bawb yn ystod yr wyl, i bob athro ac i bob disgybl yn yr ysgol a bob aelod o'r staff. Dwi'n gobeithio gewch chi gyd nadolig llawen iawn a blwyddyn gymaint gwell Na'r flwyddyn sy 'di bod, dwi isio chi gyd gael blwyddyn bendigedig, bonkers a blinking fantastic. Oddi wrtha i, mwynhewch a llawenhewch! Helo i chi gyd yn Ysgol Bro Myrddin, Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda! Joiwch! Shwmae bois!
Be sy 'ma? Jyst neges fach yw hwn i ddymuno Nadolig Llawen i chi gyd yn Ysgol Bro Myrddin. Mae wedi bod yn flwyddyn galed i ni gyd a mae dal yn rhwystredig bod ni gyd goffo cyfyngu'r rheolau yma, ond uh, gobeithio bydd e gyd werth e a bydd yr hen virus yma wedi diflannu mor gynted a ddath e. Um, byddwch yn synhwyrol, pidwch wneud i fi twp dros y nadolig. Um, just enjoywch y pethau bach, hal amser gyda'ch teulu a'ch ffrindiau, neu pwy bynnag ych chi'n halach amser gyda. A os ych chi moyn enjoyo hwyl yr wyl, hyd yr eitha, Tynnwch mewn i'n wefan ni ar Ragfyr, yr unfed ar hugain am wyth o gloch lle fydd extravaganza Nadoligedd yn digwydd. I staff a disgyblion Ysgol Bro Myrddin, Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda. I holl staff a disgyblion Ysgol Bro Myrddin, ga i ddymuno Nadolig Llawen iawn i chi gyd, a Blwyddyn Newydd well! Shwmae, Nadolig Llawen i chi gyd yn Bro Myrddin! Woo! I staff a disgyblion Ysgol Bro Myrddin, Nadolig Llawen i chi gyd. Helo, shwmae, hoffwn i ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i holl disgyblion a staff Ysgol Bro Myrddin. Gobeithio newch chi mwynhau'r ŵyl a byta digon o dwrci a mince pies. Heblaw am Mister Aled Williams Mathemateg, fi'n credu bod fe wedi bwyta digon o bei's dros y cyfnod clo fel ma fi. Um, chwod, mae fe'n cyfnod anodd iawn i bawb ar y foment, um, a os chi yn twmlo, uh, twmlo, wel, chi'n cael dyrnod gwael a chi'n twmlo lawr, jyst cofiwch, gallai bethau fod yn lot wath, gallai chi edrych fel Mister John Nogrove, neu gallai chi bod mor fein a Mister Adrian Williams a ddysgorfforol, a.k.a. Gary Guns. Um, felly, ie, yeah, mwynhewch y dolyg a gweithio newch chi joio joio. I staff a disgyblion Ysgol Bro Myrddin. Nadolig llawen i chi gyd.
Mae wedi bod yn flwyddyn rhyfedd, yn flwyddyn anodd i ni gyd, ac yn enwedig i chi ddisgyblion, athrawon a rhieni Ysgol Bro Morfyn. Fe felly, dymuno nadolig llawen iawn i chi, a blwyddyn newydd ledwydd dda, pan ddaw'r Ia.
Ydw i. Falle bod rhai ohonoch chi wedi clywed fi ar Radio Cymru, ben bore, yn 5 tan 7, lleill yn rhan o'r tîm sylwebu ar y Tour de France neu ar y Giro. Um, y rheswm i wisgo'r bardd yma gyda llaw i di godi ymwybyddiaeth ar gyfer Elsen Postad Cymru. Ond yw chydig flynyddoedd yn ôl nes i redag marathon Llundan uh, ar gyfer Elsen Mind. Pam mind, meddach chi? Wel, mae yna un o bob pedwar, ia, yeah? un o bob pedwar uh, ohona ni yn mynd i ddiodda o salwch meddwl rhywbryd yn ystod ein bywyd. Mae'n mynd i gyffwr nhw i gyd. A mi all salwch meddwl fod yn unigrwydd hyd yn oed. Uh, felly, os da chi'n bod rwy'n sydd yn ein unig, a, a cofiwch am y pandemig, cadwch eich pellter, ond fydwch chi ddeud helo, fydwch chi wneud negas, fydwch chi wenu. Diolch costio dim i chi Ond mae o meddwl popeth iddyn nhw. Mae rhywbeth i gofio wrth i edrych ymlaen at wyl y geni. Na ni ddiwedd ar y brecath. Uh, ga i ddymuno Nadolig llawen i chi gyd, o dîm Radio Cymru ac o dîm Seiclo hefyd, a dwi mawr obeithio bydd blwyddyn nesa tipyn gwell na'r blwyddyn sydd wedi bod.